Jkollok tgħidli kemm minn din l-ispiża li kellna dal-aħħar biex nirrinforzaw is-sistema tagħna saru b'direct orders u kemm minnhom saru b'tenders bħala proportion? Aħna bħala xogħlijiet ngħaddew kollha x-xogħlijiet lil Infrastructure Malta, ġifieri x-xogħlijiet tat-toroq. Sewwa. Aħna għaddejna kollox lil Infrastructure Malta, wara kollox bħala Infrastructure Malta, bħala IM, hija dik l-entità li tispeċjalizza fl-infrastruttura tat-toroq. Aħna użajna lil Infrastructure Malta sewwa sew għax illum għandna r-riżultat, ġifieri jekk tlaqna b'70 kilometru ridna nagħmluhom poġġejna 82. Sewwa. Allura rnexxiet is-sistema, issa jiena fl-aħħar mill-aħħar jinteressani, John, Illi nagħmel ix-xogħol. Imma wkoll kemm infaqt. Ġifieri daw iż-żewġ affarijiet. Dubju, bla dubju. Jiena xogħol qed nonfqu fil-parametri tal-investiment li qed jingħata lil Enemalta. Tajjeb, jiena m'iniex immur overboard minn dak l-aspett. Però fl-aspett tiegħi huwa fl-interess illi jekk hemm sitwazzjoni illi jiena hemm problema, hemm issue, nkun qed nonqos jekk jiena ma ndirizzahiex. Jiena jidher li l-rajt artiklu mela fuq it-Times illi 23 miljun euro intefqu f'direct orders eh, fuq cabling. Jiena korrett fuq din il-ċifra. Road contractors netted 23 eh, million in direct orders. ċifra kbira. Ġifieri jekk daw 23 million ikunu ttieħdu minn daw il-55 million? Mhux hekk. Ġifieri nofshom, tal-inqas nofshom huma huma direct orders, mhux hekk qed jgħid. Imma dak huwa xogħol li sar anke mill-Infrastructure Malta, ġifieri aħna tellaqna wkoll negotiated procedure. Meta nqalgħet il-problema tal-cables, kellna fejn ridna nġibu numru sostanzjali ta' cables biex. Xi ġustifika 23 million f'direct orders? Aħna negotiated procedure dejjem nużaw. Ġviri, dal-artiklu li rapportat ma nafx li ma gazzetta jek joġbok, mela, the works were handled by Malta's Road Agency Infrastructure Malta on Elena Malta's behalf, according to the Government Gazette, which was analyzed by the Malta Independent on Sunday. Mela, eh, Tista' tispjegali inti għax eh, mhux qed nifhem eżatt il-flus kif qed jimxu. Eh, ħanibdew mill-55 million. Dawk il-55 million huma parti minn din dan il-karus jekk qed nifhem sew. Il-55 million li ġew investiti tajjeb biex isiru dawn ix-xogħlijiet, ġifieri intelaq fuq pjan intensiv. Il-pjan intensiv kien illi flok nieħdu jekk kien hemm id-design miljun fejn kien hemm allokat 15 miljun għal kull sena, mhm. tajjeb, Biex għas-sitwazzjoni li kellna s-sena l-oħra, rrid ikun hemm il-pjan intensiv biex nintensifikaw ix-xogħlijiet. Biex nintensifikaw ix-xogħlijiet, dawn ġew allokati 55 miljun. Tajjeb? Biex dawn il-55 miljun inkunu nistgħu nagħmlu numru ta' kilometri flimkien mal-entitajiet. Ġifieri aħna qabbadna wkoll lill-Infrastructure Malta biex inkunu nistgħu nħaffu x-xogħlijiet u nagħmlu x-xogħlijiet. Sewa, u mbagħad huma l-Infrastructure Malta li sabu nies eh, kontratturi. Għabdu kontratturi. U entitajiet oħrajn. Għandhom framework agreement. Taħseb li 23 miljun huma ħafna għal direct orders jew? Jiena ħoss li huma eh, eżaġerati. Ix-xogħlijiet li għamilna, xogħlijiet li saru huma ħafna ġifier il-postijiet li l-qatna dam missejna diversi lokalitajiet. Fuq dik naqblu, fuq dik naqblu. Jiena bħala ċittadin li nħallas it-taxxa irrid u ma rridx. Irrid inkun naf illi hemm Eh, trasparenza ta' kif qed jintefqu l-flus tiegħi eh, u anke li qed inġib laqwa prezz. Ġifieri ovvjament it-tender huwa ħafna iktar kompetittiv u ħajġib li. Ġo nara, l-infrastructure Malta bil-kontraturi tagħha dana kellha tnaqqas ċertu xogħlijiet minn tagħha wkoll biex ikun jista' jsir dan ix-xogħol. U dana kien hemm framework agreement, ġifieri il-rati li jingħataw huma rati li qed jaraw is-surveyors tagħhom ukoll illi huma rati ġusti biex jinħadem ix-xogħol. Dan il-proċess li qed nitkellmu dwaru tad-direct orders u ta' kif isir ix-xiri, dan il-proċess jiġi awditjat mid-Dipartiment tal-Kuntratti? Aħna għandna dipartiment illum Schedule 3, il-Dipartiment tal-Kuntratti jista' jagħmel l-awditjar tiegħu meta jrid. Ġifieri aħna qed nimxu fuq il-parametri tad-DOC, illum qegħdin Schedule 3, jiena nimxi fuq il-parametri wkoll tad-DOC, ġifieri għandna Tender Evaluation Committee, isir ix-xogħol b'mod ġust kif għandu jsir. Mela, tlaqna?